Basi karibuni sana uh, karibuni karibuni karibuni karibuni ya machiegni nyaka Ramogi ng'ama osedonjo kanyono endo wan e showa mapile kaka pile ing'eyo ni kawuono en chieng' ngeso ngeso ka ngeso wakelo ni chenro miluongo ni the super sato super sato en chenronwa mabironwa saturday ka saturday sa ariyo e wang'e omi ng'ama ni kanyono endo waduoko ni erokamano ng'ama kelo ni showni gi nyinga iluonga ni mc omari nash Omari dhako ngudi nigi chake kore kubni ariyo to pod ichwako sitirungi. Omari chien emineno to mbele miyoko. Iluongo ni chien ojamone mbele. Chien emiho- e- emineno mbele mihodo. Kawuono an kaendi adonjo e piny mar Kisumu aneno ka an kaendi gi jaber. Ilu- Iwinjo nyathi mondisore maber iluongo ni eh, nyathi mokuot maber nyathi mopugno. En bende owacho ni en e, e gine kaendi wadwa winjane. ni otim ang'o en ang'o motimo nikech an ing'ina kelo ji e sekta mopogore opogore e chieng' moro akelo jang'wech chieng' moro akelo ja- jayalo chieng' moro akelo jachode Ah, yo, ne en gik michenji chenjo e ichenji chenjo koro ing'ama osedonjo kanyono endo share this live if you know you've not subscribed to our youtube channel you can do it as well

eh, man, man iluongo ni Linda Parody kasto wan kacha chaendo be gi mono drop nyoro iluongo ne mm, mm, girwa ne ah, en girwa dier no en herawa ne oh, herawa ne parody is also there it dropped yesterday it is also there so let's keep on

Every Saturday as from 8 p.m. with MC Umari Nash. Batha ka endi an gi nyadende jaber kawe thuolo ni mos jopiny. Ah, fwayo nute. Eh. Gi nyinga iluonga ni Veronica Nyarwagai. Veronica Nyarwagai. Veronica jathum mago Hangla Modern. Uh -huh. Yeah. Hey, eh, omiwuoyo mos yawa Veronica Nyawagayi hey, eh, yawa ipango wuoyo mok ichal kata ng'ama go angle chala chala jakwaya moro yawa koso ne un ga ke jono kidi uh, ah, chon ne an mama kanisa koro I'm used to it Alright. Yeah.
Now, uh, koro iluonge ni eh, nyingi, nyingi mitiyo godo e yamo, yani nyingi mitiyo godo e sanaa ka iluongo ni? Iluongo ni Veronica Nyarwagai. Veronica Nyarwagae. Veronica ing'e ni kwa biro ka endi jogi digomb ng'eyo ni to be giyudi e mbui in e YouTube kacha in e Facebook in kuonde kuonde. Yeah, an e Facebook mm -hmm. iyuda Veronica Nyarwagai mm. kimanyo kanyo ibiro yudo e youtube e Yeah. veronica nyarwagai Mm. tiktok ibiro yudo lady v Lady V. yeah. Okay.
Bas, mana kaka iwinjo no endo, pok wadhi ahinya, kore kwachako. Edwar kore kwachako penjo mang'eny kore kabiro. Veronica adwa ni wadog chien matin mondo ikone jogi ni stochi chalo nade, hii stochi kapok idonje thum. E Ang'o otimore ma koro idonje thum? Ang'o miyo nok idonjo kata mana e gari, ibed jariemb gari? Ang'o miyo nok ibedo kata mana e yalo mondo koro in ibed abeda ni ichoro injili in be idin ne jachien kuma idinone inyone kuma inyone ang'o miwacho ni ati in bende ohangla ka ema idwaro miya stoch matin ah, gimomiyo nadonjo e thum mm. thum en gima nonyuolago nikech eh, nachake kapod atin mm. sana kane ane nasari mm. wende ma ji wero ka gine nasari go ne mm. I was always the soloist. Mm. And then kawadhi wadhi kachopo class class 1 to 8. Mm. Ne wanyalo bedo gi gik moko kaka education days. Yeah. Welo moko biro e school and then mm -hmm. nwa compose songs and then nwatimo atima e design mar ohangla tu nikech yeah. nwaluongo pianist mm -hmm. and then uh, nwatiyo kodgi to entertain the visitors. Yeah. So kanachopo e form 1 to Awinjo ka an gi gombo mar donjo ei thum. Mm. To awacho nalos thum, thum mokwongo nandiko ka an e klas. Mm. It was ka, ka, ka in e form 1. Yeah, ka an e form 1. Mm -hmm. Noyudo an e klas tapumbana ka thum ochopo. Yeah. Tachaka chaka. Isomo ma in itich gi moles. Idwa ne ne iwinjo kikori nitie gimoro ni chemistry, in gi biology, ipenje gimoro ni crotoplast. koro in kar mondo iyud close up plus iwinjo mani mm, iwinjo ma ka jawe mokwongo lemi chaka chaka chaka chaka chaka yeah but ne en thum siasa anyway Mm, nagole 2017 mhm, yeah ma mane thum mana akwongo wuok go ba ji ong'eyo being ne an a student mm, and then uh, natimo hangla koro ne aneno ka thumno dhi sana and then no, no motivate her yeah. timo thumbe moko mang'eny koro hmm. momiyo an kama antie ni sani to thumni ka nobiro ni e form one ma thum obiro sama koro to jakamie simu ningo donji be thumni noweyi michopo e form four koso oduogo diyi ma ka koro ichopo e form three to koyie Uh, ah, nodwa diya lakini nadiye nikech mm. koro nodwa diya matin but mm. anto koro nadiye ahinya mondo mm. mi nachop batima KCSE mm. KCSE manatimo kane 2020 Yeah, yeah. Wane, wane jo corona notirwa nyaka 2021 okay yeah.
une mono ubedo postpone yeah, yeah. alright yeah.
nyakoro mogi mana kaka iwinjono endo mano wan gi nyawagoso mo oko okay. nyawagae sorry no ex na ni wagoso koro ing'eni ka wacho nyawagoso to aparo ex na eh, ex na nyawagae mm. iluongo ni ng'ane nyawagaye Veronica Nyako. veronica nyawagaye yeah veronica nyawagaye Ma- m- mane kaka indike e youtube Yeah. eh Kanyarwagae. idhi e youtube imanyo veronica nyarwagae veronica nyarwagae is one of the ohangla artists that we have in fact duonde mit sana an koponi neno kabedo gi ng'ato kama mano nyiso ni mano ng'ama nigi future mano ng'ama nigi future koro gima itimo en ni iringo idhi youtube isubscribe wan kaka joluo wadwa ni waherre kendo ne okuyu gi wakamba gi kienda ng'o wadwa gone gi kwano moro ma ka gichich ni o joluo ok oherore o joluo jonyiego o joluo e joluo to wan ma koro wamanyore ni ah, koro ne kamanyo veronica nyarwa nyarwa nyarwaga gusu no wirigo gusu winjo wacho no wirigo bas koro uh, ka nisetieko ma koro itieko form four ere eh, be nitie gima ichako itimo koso in itieko atieka tiwacho ni kaka ne thum olima ka ja form one koro sani kaka atieko sikul right nyaka e thum direct being ni system mar education eh, nobedo interfered with gi the gi pandemic ma 2019 eh
isedonje kizungu mera iseko ma pandemic omera ne emomiyo koni ni somo beri ne ng'ama nigi certificate is interview matin ni oseko pandemic ikoni ni omera beri gi kalatas ineno ma ma is a free advice ne ng'ata ng'ata manoko kacha in talented ing'e wer ing'e miel koponi yudo chance mar dhi school first gini ber gi skul moro iwinjo talent is good but odwaro ka in gi gimoro e wiyi kaka koro iwinjo nyarwa gae osechwada e pandemic koro iwacho ni system mano be kisungu nobedo interfered with mano be kisungu gi pandemic ing'e na follow you seriously okay uh-huh.
yeah and being ni ne an gi uh, several siblings ma pod luwa mm. so naneno ni mondo at least ami jonyuol a a period of time Mm. mondo gi- gi- gine kaka ginyal- ginyalo push moko ka nikech at least an kasechopo e form four to college nyalo join year moro amora Yeah. so mm, i made up my mind to decide ni mondo ajoin next year of which i'm going to join next year college Mm. mondo atim course moro at least so that music obed mana gima nyalo timo during my leisure time Yeah.
yeah.
Eh, mana wuoyo gi ng'ama osomo to mit yani kata kaka opang wachne yeah, because college inyalo join anytime then adhi atim gimoro at least mondo koro music obed omeda omeda de yud ng'ama onge kalatase kiwinjo gik mokoni asenyiewo wilbaro arwani bas koro adwa ni ikone jopiny ni nyaka gisani endi isegolo thumeri gisani gina averagely 10 mm. yeah, they are 10 Alright.
Mm. To ng'e ni kapok wadhi ahinya wach thum ni jogi be digombo ng'eyo nikech ang'e ni jok mawuoche gi jogi ng'eny de gigombo ng'eyo ni to sama wuoyo kodi ni ng'ato osemako badi koso badi ni free ng'ato nyalo neno kaka Ah, ging'eyo. bedena bedena to pod ni free Ah!
Ling dhi wedhi matek, dhi matek ngech kata an minenane. Kata an minenane. Ase kepo, but ase kamo na microphone. Eh, meanwhile po po dar nono. Koro dhedhi mose wacho ni bede ni to ni nono. Gin nono lakini anya wacho pod ogo gi kiful. Pok oyawgi. Yeah. To koro kende ketho gino manade no. Ng'e de wacho wacha ni ni nono tiwewa kamano to koro miyowa hopes. Miyowa hopes. Koro gisani endi koponi wawach ni iyudo jago moro mowacho ni Mm, nyarwaga iber but koro thum to werigo kabisa weri gi thum kopo ni idwa ni wadagi like awinjo ka nitie gimoro ma ng'ato wacho ga ne ng'ato ni kidwa ni wadagi kopo ni pod idwa ni wadagi to we gino koro in iyudo ng'at moyie dak to wacho ni kopo ni udwa ni udagi adier ma in serious iwe tho ditim nang'o mano dagno nyalo we- nyalo kethre aketha nikech eh, thume thum en juogi to en gima idho ng'ato Eh. ya koro kech thum aloso anywhere Mm.
Yeah. Anywhere, anytime. Anywhere, anytime, yeah.
Eh. Koro emomiyo ahere sana en gima ahero. Eh. Atime gi passion. Eh. Yeah. Koro ok inyal we thum in short. Ok oyot, ok oyot.
Ing'ama chunye chwera ken ken bi winjo gino. Wacha nyaka ne mano dagne mobedi dagno. iwinjo ni dagno ema obedi eh, ohangla odong' kochung' but dagno to bedi okay meanwhile amedo paro ni ni wan kaende gi eh, nyarwagae wadhi e youtube kacha cha timanyo veronica nyarwagae veronica nyarwagae e thumbeni misegologi te ere moro miwinjo kigoyo tiwinjo ka juoki tuk yani iwinjo ka chunyi ndetore chunyi yani iwinjo ka chunyi bwana ing'e gima chunyi timo cha mm. e en thum mane ing'e thumbe te to mit but nitie moro miwinjo kigoyo mm. to nyong'i kabisa ya nitie thum moro mnagoyo ni wuod ugenya mm. masiro mm. iluonge ni frederick apple hey!
yeah.
en, ne en- ne en love ah, en japuonj To en en en, japuonj. en, en a praise song oh praise song yeah. Oh, to ma in pok iyudo ng'at moro mineno ae jaherana kionge to chunya gudo jaherana kata microphone anya keto piny kopod ok- pok iyudo mm -mm. Mm. Ah, through creativity mm, aloso moro ni jakorando mm, ma jakorando does not exist but oh. uh, en gima goye ka gima entie mm. yeah, but jakorendo does not exist manyiso ni idwa kona ni ati love song ma jothumbe werogi nitiere ma jathum nyalo wera wera ma kata ng'ano ok exist yeah mm. yeah kaka ing'e ni thum en business mm -hmm. and then uh, most of fans mm. gihero thumbe mek hera nikech hera hera omako gimoro amora yeah. yeah, koro kigo thum hera yeah. in fact hapa ni love ginene love no en eh, chik maduong' mono miwa gi jehova yeah. ni ereuru yeah. emomiyo adwa ng'at mahero seriously ka in kanyo manya nambanane piny adwa hero seriously koro in mm. pok iyudo ng'at moeri
An ema pok aamua, tije to gintie. Mabiro Eh. mabiro ng'eny kata inbox na lakini Eh, kata an pok Awacho abiro inbox ni- but napango gigi.
awacho lwetena pod gin locked kama. Eh, Yeah. okay. To chieng' moyawgi to wabiro neno kaka wa balance. bas meanwhile uh, amedo paro ne fans magwa ni kik iwuo awuoya kech winjo ka jathum owacho ni nitiere kinde moro manyalo chopo yani uh, out of creativity ma ng'ato ndik wer maonge yani onya wero kata johana to johana no to onge yeah, yeah.
right to ipani ki approach ng'ato kaka an tiwacho ni bwana mari adwa weri is it bad that one also than wero ng'ama ok exist
yeah mano be, ber bendo ber mm. Lakini gi ng'ama nyako to ok ok ber ka i- i- ichase after men ma adwa weri adwa timo you know Mm. yeah, gin, Eh. gin ma ginyalo biro You know. to mineno mo- momori no ineno ni nyalo loso ne thum Eh. kamano
koro k- wawach ni sani kopo ne amiyi gimoro matin awacho ni wera iwer kaka wabet kodi iwer kaka ihera malich iwer gik masetimoni kaka ber kaka ilima dalawa mamawa orwaki is it possible it's very possible nikech uh, iwacho ni mm. ka, ka, ka ibiro ira to gik misetimona koro aweri gik misetimona eh. gi kaka sineni yani mora yeah. menengo ni jiwo gima ywaya kuomi uh, in short awacho ni dalawa pok idhi in real sense but koro achuli pesa takoni niya ni wera gi qualities machalo kama kaka baby ni ok ni wera ni ati ni omari ng'ama ber nalimi miru norwaka ah, ah. ma koro iwacho niya baby na makende chunya mayweyogo iwinjo ka koyo ng'ich to uma yani wacho gik mamit mamit ma kaka dhako gi chuore mano possible yeah it's possible mm. tek ni pesa wuoyo Oh, tipani ok onya affect gi ng'ama inya yudo mbele koro samoro isebedo kata chwa ang'wen so long as ne en ng'ama understand alright yeah, mane omiyo awacho ni mm. ahero thum moloyo mm. ni ng'ato dwa biro to gola thum nadwa ni watim kama right yeah.
nyakoro mogi mana kaka iwinjo no endi kawuono an gi jangolo ka endi midendo ni nyarwagae nyarwagae en jathum mar ohangla kendo osegolo thumbe kachacha endo owacho ni gin thumbe buora inyalo dhi adhiya kachacha endo timanyo Veronica Nyarwagai. Veronica Nyarwagai. TikTok to wacho ni iluonge ni Mary V.
Lady V. Lady V. Oh, Lady V. Mary V no nitie kaka wan go koro naparo ni ng'ani be kamano Le- eh? Lady V. Lady V. Lady V dhi kacha cha e TikTok yudo Lady V in kacha cha e Facebook.

Nyarwa Gaya yudi e TikTok nikech ineno wan gi jok moko miluongo ni mm, nitie jok moko mok nya follow all those names kosemako nyingi achiel ema koro manyigo and it is also easy to build brand ka en gi nying achiel koro ibiro miyowa nying ma constant midwa ni tigo e mwaland ka tidhi lok modong Ah, TikTok ema dhi loka loka, adhi loka loka Veronica Nyarwaga. Veronica Nyarwaga yeah. modong' Veronica Nyarwagai. Yeah. Okay. Akia ni be uh, nitiere ng'at minene e field ka migombo chapo go kulabu e jothumbe ma koro wan ka gi indi. Wan gi jothumbe mang'eny, wan gi Papati, ing'e Papati wuo Nyarongo. Yeah. Eh, wan ka cha Gudos Jasoba. Mm. Wan ka cha ge wan ka Bongesa. Mm. Bongesa ka cha go thum dong. Koso Bongesa japiano. ok in short awacho in short awacho ni wan gi jothumbe mang'eny ohangla be nitiere ng'ama chunyi nyalo geto mondo ugogo kolab mm.
an to kang'iga en mana ni an ga roho thuolo mm. en ng'ata ng'ata kobiro na kadwa ni wagol kolabo mm. to an ga roho thuolo nitie kolabo mwasetimo ga kwino chogo mm. but, ah! but uh, macha ne en uh, thum siasa nwawero godo rarua mm. yeah, but i hope ni kayudo ng'ata ng'ata mbele ka mm. to wanyalo timo kolabo moro hmm. moro be nitie marwa gi ng'ato nie studio kamoro okay.
yeah.
mani ng'eni wacho ng'ama approach awacho ng'ama weri mamit minyalo dhi mi approach mm, ng'ama nyalo approach mm.
kata mathuole motami mondo iyudi but kopo ni ati ni nonyalo winjo live through nonya winjo through this live mm. to nyalo yudo that information yeah, um, anyalo wacho ni anyalo gombo kolabo gi

ok en mich waywarego omera mano fredija kadongo Yeah. ngima miyiero mama mm, lelilo mano fredija kadongo Yeah. Aha.
koro example fredija kadongo no ema ineno sani kopo ni inya yudo chance tinya winjo masawa Yeah, yeah, sure.
bas wakaw thuoloni matin uh, wuo gi fredija kadongo mosiepna fredija kadongo uh, since i know you i know you to be a very humble guy very manchasious boy very manchasious man very manchasious person and for that matter therefore ok inya felo nyakoni wakwayo gi chuny mamuol ni kopo ni anytime modonjo kisumu dongi base kisumu yeah, band matiyo godo base ya kisumu but an uh, Ok ahiny dhi e club. Mm. Koro adhi ga mana e calls. Okay. Yeah, calls koyudre to adhi adhiya. Eh. Yeah. Both long call and short call. manye koro mogi ng'ama kore kodonjo kanyono endo wakoni ni ma iluongo ni the super star to chenro mabiro ni every saturday kaka wuono to wan gi veronica nyarwagae Veronica Nyarwagai is one of the Ohangla artists that we have. Osetimo kache cha collabo gi Aquino Chogo. Werno iluongo nango mondo gidhi gimany. Wandike ndika ni Rarua. Rarua.
Yeah. My agombo nene tatenga. Rael eh, en en en ok en mano. Mm. Okay. Ima idhi adhi e YouTube kacha timanyo Rarua. Eh, Rarua mano ne en mini ipako godo muluor Migosi Raila Odinga. Aya, iwinjo ka nyago osesewera. Eh, Ne lich Nyasache sani de koro ni wakawo kom. De wakawo kom omera bi awa be family de pidho yot. Beda beda one month idhi kawo 6000. Ioro ne dhako alufu achiel. Alufu abich modong' idhi ga ba. Sana sana ka in dalani ok ichul rent. Be ngima de mit. ewi aluf achiel ichulo sikul fi aluf ang'wen mar ba aluf achiel mar dhako mit mar atari mar, mar dhako bi ng'eni chamo be mare 6000 ukaw tukete bank mano to koro ukano mano savings okay koro gisani endi okikonwa ni be in gi plans moko uh, mar, mar thum ni inyalo wacho ni ati plans ma in go mipangonwa mbele ka yeah, plans ma an go sani mm. Thum ma wacho ni iluongo ni Jakorando. Mm. Thumno nie studio. Mm -hmm. Ap aplan shoot video ne mbele ka. Mm. And then there is another song mabiro mapok a record. Mm. Yeah, koro en mana kamano mos mos. Idhi chandwa e fail ka dhogi yote kizungu. Ukupopo kata ke igolo golo moro gi kizungu kaka moro miwacho ni anyono ndo mana I'm stepping on my arms. Nyakoro mo gikoni kanyo cha endo ni dhi e YouTube mar Veronica Nyarwagae mondo wasapote uru nikech koponi wasapote eka embende onyalo dhi e, e level moro ineno kata jok masani wawacho ni madongo go eko they were also supported wang'e maber ni ati mbele mwadwa dhiye to ok inyadhi kendi nyaka ji mak badi ng'ata ng'ata nomak bade ng'ato ang'ata nomak bade kata mamwa mondo omi gine nomak bade koro in bende wakonyuru nyako niendi akia ni inya onjonwa thum matin in, in gimoro e simu kanyo Yeah. Onj- onjna matin giwinji mana mathis tu giwinji awinji ngeni Good wonder was a good bit. Hmm? Good wonder was a good bit. dong thum mathum Okay. mm, keta keta thum mathum gi giwinji matin to mano ineno miber e simuno koro kete kete mondo giwinji Mm? eh, ok, i- iketonwa thum Mm? mano ing'eni warito thum mar veronica nyarwagae veronica nyarwagae

Nyathi nyiso yaro ma e wendi Japuonj sungi kaka kain Ratogo jonyuol paki ni tiji ber Kinda bendo kite tije Apol cham thum Mayo
Nachwi mamor Ratego nyathi gi chuma mm. Frederico min Dominic nyathigi Israel osip nani moro oganda poliae
Sugudu. Mae thumi apolo masungo nduma Sugudu.
Seche romo juogi dong masungi kama Nyathigi Abraham apolo nochweyi gi chia Iromo sunge waya sani nyathi masiro

Ah. Isungo nyathi gi dama. Tinji ber nono ni ji te. Apol molga. Owuoyo gi heshima.
Mayo. Thumo gure sungo ticha.
The music is mellow. Wuond nyaro desi winjori. Chuny lero siga japuonj. Ah.

Ah, ah. Eh?
mae ne nena japuonj mane nohero thum obe ojaraha okay. yeah, koro nonyisa ni alosne thum igwelne puch yeah. Ko, mama koro ma igwelone ing'eni awinjo kumoro kanyo kichwado bwana mi chak idonjo ma oseongo ticha yo puonj ni nenore na ticha yo an aticha rengo mako nikech an dholuo ang'e maber kabisa koro asomoga kisungu kuom ji Aticha yo, aticha yo, aticha yo no emo- emomaka kabisa. Aha.
Kitilongo moro oganda King'iyo chunye leri kawe namba Mayo. Wuod gi nyiri somo maber Simba nyiri ma edwonda isungo thon wuod gorenga jim Mayo.

Wang'e dongo ni chunya ler Apolo timbe ni moraga Oganda pako ah, ah, ah, Dongo ji ogeni
Jogo dhi omany thumni e YouTube Koni kaka iluongo Konyo nenore Koni kaka iluongo Fredi ng'ama ng'uon Jogo dhi omany thumni iluonge ne ng'a Iluonge ni Frederick Jamasiro Frederick Jamasiro en kaeche YouTube donge yeah. eh, idhi kacheche youtube mar uh, wachnegi idhi e youtube mar veronica nyarwagai veronica veronica nyarwagai veronica yes. ne yawa yot veronica ing'e ni jomoko nigi wich wil moko nigi wich wil mang'eny veronica nyar wagai yom idhi e youtube veronica nyarwagai idhi e tiktok osechenjo Veronica Nyarwagahe idhi e Facebook Veronica Nyarwagahe mondo wating'e uru nyiwa gi malo nyiri tin e ajawa ka donge yeah, sure. joma nyiri sani tin e ajawa ka mm. koro mm. kopo ni ati uting'o Veronica Nyarwagahe onyalo bedo gima noma sana Veronica yes. kapok watieko nitie gik manyaka ikonwa Mm. Un kaka jothum manyiri modonjo e jawo. Iwinjo ka community ka u nang'o kata ka koro ji nenu e piny ok ginenu ka jok ma jopap. Yeah, kaka ineno. Ng'eto miwacho ni en kar gine ka chode. Mm. Eh, un koro ineno unang'o like uh, ine ine ine mtaa ine ine mtaa ok ine ka ji ng'i ka gima ing'ama osekethore.
Yeah, nitie joma pod nigi mentality no, mm. sure. Pod nitie joma neno ni joma nyiri manie ajawa kata generally jo ajawa mm. gin joma wange gi ng'eny. Mm -hmm. But uh, kian to anta neno ga ni thum en tich. Mm. Lure mana ga commitment mar ng'ato. Ka lure ka iketo target mm -hmm. nitie gima idware thum tibro mm. yudo. But mm. ka idonje thum ni thum mit thum raha mm. to obvious nyaka ikalie matek. En adier kata ka ji wacho ni nyiri ma e, e ajawa wenge gi ng'eny mm. nikech uh, moko kuomwa ema gowa noma mm -hmm. ya nikech nitie joma odonjo kanyo gi intention mar uh, yudo mm. joma welo mm -hmm. yeah. mar manyo welo yeah, nitie jomoko ma bende odonjo kanyo to ya hotel yeah. Koro ka giseya hotel ng'ata ng'ata girwako ji, girwako ng'ata ng'ata. Mm. Tek ni nyalo miye gimoro. En odonjo Yeah. to yawo kuma onyalo save ji. Yeah, yeah.
But uh, ka in aina self disciplined, Mm. I think najawa can take you far. Mm. Yeah, en mana ni en ana mentality ma ji nogo lakini ing'e ni sani gi sani be ing'e piny okethre Mm. koro kidonjo e thum tidonjo gi wich achiel ka in iketo target mar gima idwaro you, you be disciplined to mm. your job mm. i think ni you can go far en mana ni nyiri masani bende otem nonore mm. nitie manie iye kanyo but uh, wuodhgi yorgi ok ler ahinya mm. koro gin ema gichidonwa cv ahinya to ka dang' apenji matin yeah. en uh, challenges mage ma in kaka ng'ama odonjo thum machiegni maybe ise experience Yeah, challenge mm. en seche moko inyalo loso thum mm. to dhie studio tami being ni ionge pesa mm. and then number two mm -hmm. en ni jothum kaka wan joma nyiri nitie ng'eny jok manyalo support wa gin ga mana joma chuo mm. but ing'e ni moro ng'ato nyalo biro iri ni odwa sapoti but en gi pache moro mm. odwa ni osapoti pache moro yeah. yani obiro ni obiro sapoti ni promotion Yeah. Kare onge gima odwa promote. Yeah, odwa ni kosetimo ni promotion no tilor ne bendera. Osefwenyu. You know.
Joma tango pesa ne kaso nitie gima idwaro no. Chikri gi gima idwaro ka promotion. Wachacha ni promotion to ka gima idwaro no mabe wakia. Osefwenyu. kori kori ng'ato biro ni eh. bwana adwa na promote manono ya kori ng'en kaka an sani gi sani mm. pod aonge manager mm. but aonge manager nikech eh, kalure kaka gichal mm. jomoko biro iri nitie mosebiro ira mang'eny manyisa ni gidwa bedo manager na gisanyalo support ginya pro, promota but mm. mm. kiduogo ing'iyo malong'o gima ng'ani dwaro bandere mondo ng'ano nolong'. ng'ano ok dwa ting'i malo Odwa ni odwa mana ni lorne gimoro ng'ani ok dwa ni oting'i malo odwa ni- odwa ni- odwa ni nind piny osefwenygi okay Yeah. koro in in kaka jajawa yeah.
ineno fieldwa ni kaka sani dhi mar ajawa mm. diwach ni fieldwa ni Mm. olosore molo machon koso okethore gi kumoro Ah, mano kaka oriwoe ei wasani in general an aneno nolosore mm. nikech eh, kang'iyo qualities mar thum manigoyo chon uh -huh. and then gima sani wuok nitie pogruok maduong' kabisa yeah. koro i think ne ka wamove at, at uh, the pace ma wadhigo mm. then things will be right okay. yeah.
to gimiwacho ni unjo thum okweruru ni ni oh, Mano to nitie piem, piem ni kamoro amora. mm, Ya, gima onge piem bende ji ok dongre. Onge dongruok mabetie. Koro ka piem nitie, piem ema ni kanyo ya. Ng'ato ka ng'ato ok dwa ni ng'ato yombe ya. Manyiso ni ajawa nyaka bed gi piem koro ka ji nyalo dhi fa yeah.
ma in piem no koro iyiego Uh, ok en piem mar lweny but en aena yeah. Mm. yeah, creativity eh, content yeah, you eh, know yeah. Eh. en kineno ni ng'ani ogolo to ok ok iyaw lweny mm. ibendi temo monano mondo ilos maber moingo mare cha yeah. mane gima wuoyo ka wuoyo e piem moro mamoko ka mm. yeah. to nyaka lady nyako dongo ne tho ng'eni pok wuok oko muwachonwa ni koro ng'ama uneno ka nyalo kawo kar lady dobedi mm. masani koro wanyalo luongo ni the queen of ohangla yeah, mano to being a queen mm. to lure gi tiji mm. yeah, ka tiji ber ok inyal wuok awuoka from somewhere mm. from nowhere tiwacho mm. ni am the queen of ohangla no mm. it doesn't work that way en mana ni tiji mm. tiji ema biro ting'i malo mm. kitimo gima ber tiji wuok maler mm. ji biro miyi amiya gino kendgi ok mm. imiri in iwuon yeah.
ji ema biro luongi yeah. koro in king'iyo kaka joma nyiri sani ma un ga fail mm. ng'ama inya wacho ni maybe nyalo bet ni ochiko kono ma inyalo ting'o ne bayadi kiwinjo thumbe ne to iwacho ni mano pok adonjo ni e male artist awacho female artist
gisani to ka ng'iyo gi gite to aparo ni gite ginyalo chopo mm -hmm. ji te are aiming at chope queen no mm. but en mana ni gilore koro kaka nyisi ni gilore tijgi mm. ya koro ng'ata ng'ata neno ka temo push mm. ng'ata ng'ata dhi kono ya ji te ochomo kocha en mana koro ng'ama biro kuongo chopo okay yeah. okay we waduog ni agenda ma kone ni agenda mar long ni mm. ng'ama ineno ka koro yani iwinjo yani oma iwinjo ni ng'ane to yienge

Mama mani hero mari. Ng'eni kuongi wacho gi kizungu to ichichi ni joma neno. Samoro ng'ato kizungu nyalo bago. Koro ikone gi dholuo ni ihero tijenda. Yeah. Eh, to eh, a- a- a- ang'o miyo kolabo to kitaje ni bwana an kanyako kolabo gi enda nyalo winjo sawa. Awinjo ma kiwacho Fredi Jakadongo. Mm-mm. Inya hero tij ng'ato Mm. but uh, ihero tij ng'ato mm. but uh, kiduogo ing'iyo ji mm. no kata ng'ama ichiegnigo mm. inyalo hero tij ng'ato tij ng'ane berna mm. lakini ng'ane to berna katimogo gima hamo oh. yeah.
ng'ane tije berna but ng'ane to berna ng'ane to doberna ka watimo kode gima hamo oh. yeah.
awinji mani iluongo ni veronica nyarwagoso Nyawagai. Nyawagai. Gusu no dong' nakoni gima time ga. Veronica Nyarwagai. Yeah. Veronica Nyarwagai wan go ka endi wan e Super Sato. Super Sato en chenro nwa mabiro nwa every Saturday. Kaka wuono to ayudo jangolo maber ahinya, jangolo manoma, jangolo man gi kalatas. In fact kawuono ok awuoyo wuoyo gi ng'ata ng'ata. Awuoyo gi ng'ama akili juu. Akili juu. Eh, en wacho ni otieko kendo KCSE en gima otimo. Koro ka ji nyalo wacho ni "Oh, ng'ane wachichi ni onge papers, nitie jomoko ka Mm. masiemogi. Ichich, eh, papers onge. But ng'ama wuoyogo ni to nigi papers, donge wacho ni timo maler kabisa. Yeah, mago papers nitie. Eh, be kata be kata kane ok iwacho. Yo mikirogo kizungu, kono giga kona donge be kata sani chiegni kiro moro. A kisungu jaluo moro amora sani nya wacho. Huh? Kisungu jaluo mora mora wacho. Ah, Kata dayo. No, papatine wan go ne ok ba kisungu. Papatie sebedo go mang'eny bwana ok ba kisungu. Ano ah, we aweya.
Oh. Eh.
Ma papatie to nge kisungu. Eh. Meanwhile, adwa ne kapo ni eh, pok otieko kama. Mm. Ere support sani mineno kide mahinya ma at least kinyalo yudo somebody outside there. Mm. Ng'ama genuine. weri gi jolor bandera mm. eh, ng'ama jinin maber kabisa mm. en support mane ma sani idwaro mondo ichakgo mondo at least oketi kumoro ang'eni ok inya chopo dichiel mm. but nitiere gima idware first step mm. koro kisechopo e step no koro kidwaro second step en ang'o ma sani iwinjo kidwaro support mokwongo manyalo dwaro kuom ng'ata ng'ata mm. any anybody man nigi smartphone mm. it's my request ni dhi e youtube channel na mm. smartphone ni ka sim nyen kuzo ka sim ngama ngi sim no sim madhi e whatsapp oh. madhi e facebook ah uh -huh. yeah inyalo dhi e youtube kanyo mm. isubscribe veronica nyarwaga yeah. subscription no mondi e support my need number one yeah yeah right mm. then the uh, subscription uh, is the support that you need number one nawinje kaka iwacho kisungu to ber nomer nikech kiya ka to an ema dhi kopi adhi wuoyo kaka iwuoyo mm. then then uh, second

Atiye band mar uh, Martin Wuod Ndege. Martin Wuod Ndege.
Ojachiga.
Ojachiga. Yeah. Koro inyalo kono jogi maybe kuma mm, uyudorue at least ka ng'ato nigi thuolo matin onyalo biro neni kanyo ng'eni nitie jok ma wuochgi kik ipani gin ji ajiya mm. ee inyalo romo gi ng'ato ipani ong'ama ng'ama ok ong'ama ng'ama mm. yudo ja yudo ka en ng'ama serious mm. ee koro inya konowa kuma bet base ma ka ng'ato manyi to nyalo yudi
yeah. an awuon tasewacho nok abase ah, but ah, band yeah. mm. band to gin kibos kibos gi base gi ja gi jadhi kibos mm. yeah but uh, anto kahero oka oka yani ok asebet kadhiye performance mag ba- mag ba Mm. yeah. ahero ga dhiye performance ma out out calls Mm. ka ng'ato luongi ni an gi welo mahama an gi function mahama Mm. then uh, ahero ga dhiye an ma- gi liel mahama yeah, yeah.
Mm, an gi wendo moro mahama okay Man- mano mano mano mano sawa Yeah. koro Mm.
ah, gi sani endi iwacho ni in ok ibes kumoro amora mm. in kamano to e, ere ere ma, thum, thum koro wanyalo wacho ni pok ochako chuli fuli pod ok itime fuli donge yeah. pod itime part time yeah.
uh, thum anyalo donje mm. after college mm. college madwa oh, join oh, masani pod ionja onja thum sani pod watimo atima matin matin to wadhi eh, iluongo ni polepole tu mm. okay mm. ko Alright, koro mm. en ere kaka iyudo mapatoni moro matin midhi gi studio nikech ja studio to kia ni sechako mm. ineno dwa pesa ni ogol ni kom yeah.
ntiere jok ma support achiel achiel mm. mostly jok ma sego nthumbegi and then ka an gi problem or adwa dhi e studio then gimiyaga support yeah okay.
yawacho mano yeah. okay.
and then maybe mm. i get some small money from the live performances ma ng'ato luongi ka ng'ato luongi ka yeah. Mm -hmm. yeah. yeah.
by the way jothumi machako nigi problem ahinya especially golo be koro an gima dwago na kwa producers golne golap ka min thum Ogine gine ka chieng' moro hit igone kwano ma en ochuli dichiel eh mane agreement mose nwere oketo gi producers mm. ng'ama chako ok chaje adwa ni uketa uru king of ohangla koketa king of ohangla magi gin achiel ng'ama chako thum ok chaje Eh, en ogol agola to studio moro amora modhiye kata mabari ki wende kone mana bil chieng' mohit chieng' mohit tiriwo kwano te tichulo studio ka studio monogole mana achiel kotho kapok ohit fans te chokore gesa igo gope ma en godo e studio tichulo jo studio mano kotho kapok ohit Eh. Mano mano be kiyudo producer mowar ndi. Eh, mano ok yot yudo producer ma record ni nono. A producer ko war ti kendo rach kech onyalo beat nyalal mago ango. Mipoko ketu ni beat mag jono kuoyo. Owere kata gi jono kidi. Now koro kuma chopi ni endi aneno ka wadwa ni watiek show ni endi nikech wasebedo kae uh, isekono jogi kaka in isewachonegi uh, eh, jonyuol ni pod nitiere donge ya pod gintie jogo yie ni gothum
Ah, kose osamedhi tikoni nyathina onge gima nyalo timo mopogore gi an babo pod ywakre nyaka sani koneno ka oko- kowacho ni yawo wuoda nadwa ni bed injinia anyuol be nyalo tho inono ni babu adongo kong'e nadhi bedo injinia koro in ka kidonjo to iwinjo ka gimor
ywaruok to nobetie kae ka nachako nikech nachako kapod atin adhi e first recording ka en e form one eh. ah, wayware wagwere wagwere matin lakini ng'eni gima kuom ng'ato gole tek ok ni gole tek Mm. gwene tek ng'e golo to en gima bet obet ni inya gol ko gima igweno igweno angla iri to tamore mm. yeah eh. but uh, gisani to aneno ka wadhi maber ging'iyogo uh, ging'iyogo
okay Ah, sa aneno ka wang'iyo maber matintin maber ber eh. eh, opogore gi kinde cha alright ah.
bas ka koro watiye kadwa ni ikawe thuolo ni endi mm. ikone jogi wachni mogik kapok wa watieko show ma kawuono mono wan godo adwa ni iwuo gi fans manenowa maybe uh, the supporters man ka and any other person mondo wagine wa- wa- watiek go show ma kawuono Yeah, an gima anyalo wacho ni joma nena kata joma winja Mhm. anyalo kwayo un mondo support uh, female artists nikech aneno ka female artists ng'enygi maka luoland kae ok giyud support moromo emomiyo ok gichop kuma ogombo ni gichopieno and then uh, akwayo joma chuo kiwuok kijitolea kijitolea ni idwa support ng'ato idwa support female artist please stick to your line wek biro ni ibiro ni dwa support Veronica to bang'e to naridi ni bendera an bendera marido pod onge apani pod pod olore matin koro anyalo kwayo jok manyalo supporta please do so unyalo yuda through my contact which is 07

I'm grateful kuom nena ka utaimu mar winja. Asanteni sana. Eh, in strict yawa in strict yawa saa ang'wen ok idwa ni wagochni eh? yeah, sechego sechego kuber ahinya awinya yudo ka nindo osekwanya tidhi wacho ni veronica ni you know koro time up aneno nyaka gimoro saa adek kok adhi e tich mm. nyaka gimoro saa adek and then i just surrender to bed oh, yeah. you surrender Surrender gini ka. Eh, umera kisungu be. Nyaka bed gini ka isa surrender ne si. Eh. Okay. Koro kasti wache ni jok mabiro konyo to dwaro bandera. To aksa moro umbende koro ko ng'ato konini gonye bandera ti yanye. Koro nyaka bigi Ah, ah. polisi. Ki- ka in gi pachi moro to iwacha wacha Ha? Iwacha- iwachi ikwongo iwacho ka, Ikwongo ka, iwacho ka ni- nyalre to abiro nyisi ni nyalre to kok nyalre kapo ni ni ok ober ahinya. Aneno ni mondo wa stick to business eh. and then onge tiende ichun koka loro to ok ikonya ya. Eh. Loro chuno.
Kose tami tiwinjo. Yeah.
Aso kopo ni sopo ni konyo ng'ato to tami kony ni to konya konya. Nisewacho ni nyewo ne pia dhogi nosekier mowacho piano. Kabisa mpo kijo ikine piano no pandera to tamo piano to kile kile kata kore yuak. Kile kile. Ne kora mgo go nuero kamano jo pono wochwa wan done gi nyingi ge jo kiai. Luonga ni Veronica Nyarwa Gai. Nyarwa Gai. Mm. Dog mane number mar dog mane nyingi mar YouTube. Yeah. Dog mane nyingi mar Facebook. Yeah. Dog mane nyingi mar TikTok.
Yeah.
Amor ahinya. Ah, koro isemiyo kaka iwacho koni em, adwaro kibi e wach promotion ago erokamano ing'ama one kanyono endo wachak waromuru kendo next saturday an makelo ni chenro ni pile ka pile iluonga ni omari nash cheno jamone mbele chene mineno to mbele mihodo kata inyalo wacho ni omari dhako ngodi nigi chake kore kubni ariyo pod ichwako sitirungi kawuono wayudore kaendi gi veronica iwinjo kaka owacho owachono endo nyako ma strict owacho ni namba ne omiu public go nyaka saa adek Kopo ni eti ne pod idhi e pap, koro eka imanyo saa ang'wen ka chiegi osenindo, en be onindo. Eh, nitie jomoko ma rito ka dhako osenindo koro eka wateme nambare. Idhi yudo sama chiegi nindo no en be onindo. Ogodo matek. Ogodo matek jomon. Ogodo matek ni but no problem. Kaso chako wuoyo gi promoters. Huh? ting'o ting'o ting'o ting'o pesa moro matin kama idhi idhi e it ng'ato adwa promoti adwa nyiewo ni piano Ka- koserom kodi ni ati idwa nolor mbane osetamore ok bi lor koro kopo ni iriwori iwacho piano kapok ipenjo piano bora dhi chumblu to ok gire agoni erokamano ahinya waromuru wasupport veronica nyar wagayi